Былыр, уон алтыс үйэ саҕана, Бороҕон улуугар Эбэрэкээн эмээхсин диэн бэрт дьадаҥы эмээхсин олорбута үһү. Киниттэн биир уол оҕо төрөөн баран, тоҕус сааһын туолуор диэри босхон буолан сыппыт, ийэтэ кинини Майаҕатта диэн ааттаабыт. Тоҕуһун туолбутун кэннэ Эбэрэкээн эмээхсин уолугар чааскыга хаан аҕалан биэрбит. Бу хааны кини хантан да ылбыта биллибэт. Ол хааны иһэн баран Майаҕатта улам атахтанан хаалбыт. Бу оҕо уонун туоларыгар уҥуоҕунан оччотооҕу улахан дьоннооҕор улахан буолбут. Үрдүнэн үрүҥ чычааҕы көтүппэт, аннынан күүдээх кутуйаҕы аһарбат, саамай таптыыр, туохтан да ордук дьарыгырар идэтэ булт эбитэ үһү. Биирдэ Дыгын албан аата аатырбыт, сураҕырбыт Майаҕаттан албаҕыран эрээри, оҥостон кэлэн олохсуйан уолаттарын ыҥыртара ыыппыт. Били дьон Майаҕатта дьиэтигэр баар кэмигэр бэркэ сэрэнэн киирбиттэр. Урааҥхайтан ордук улахан арыы саҕыл хааннаах киһи утары олорор эбит Дьэ тойонубай быат Майа кытта биһиги аар тойон аҕабыт Дыгын оҕонньор ыҥыртарар, быраатым бука диэн миэхэ кулэйдээн амтаннаах аспын аһаатын, сүдү бараан дьүһүнүн көрдөрдүн диир. Майаҕатта Дыгын уолаттарын кытта Батастаах саадаҕын кымыммытынан Дыгын ураһатыгар тиийэр. Кинини бастыҥ олбоххо олордон кыллаах кымыы иһэппиттэрин биир тыынынан иһэн кэбиһэр. Ол кэмҥэ Хардаҕастай Бэргэн кэнниттэн кэлэн сытыы кылыс батыйатынан моонньун туһаайан туорат айбаан кууһуннарбыт. Майаҕатта хаптас гынан аһаран биэрбит, батыйатын сулбу тардан ылбыт дыгын уолаттарыныын куттанан үрүө-тараа ыстаммыттар. Дьэ, эһиги миигин өлөрөөрү үрүҥ тыыммар ыстанан кэлбит дьон эбиккит. Ол буоллаҕына үгүстэн үгүс охтуоҕа. Үтүө быраатым, Майаҕатта бөҕө, мин эйигин өлөрөөрү ыҥырбатаҕым, ити уол оонньообута оҕус буола сыыста, мэлигий кыттан мэккиһимэ, үтүө дьүҥҥүн көрөн бэркиһээтин. Аны эн диэки илиибин көтөҕүөм суоҕа, онон эн биэккэ хара күлүкпүтүн быһа хаамсыахпыт суоҕа. Майаҕатта уордайбыта уҕарыйан, балаҕанын диэки баран хаалбыт. Бултуурун курдук бултаан аһыы-сиэ олорбут. Кини дьиэтиттэн Төҥүлү диэн биэс көстөөх күөлгэ тууннан-ардьааҕынан балыктаан, тымтайынан сүгэн кэлэр эбит. Дьэ биирдэ тымтайын сүгэн баран истэҕинэ, Хардаҕастай Бэргэн ат күөнүнэн түҥнэри көтүтэн аһарга санаммыт. Майаҕатта сүөҕэ да бокуйан көрбөтөх, аттаах киһини илиитин таһынан илгэн кэбиспит уонна кэннин да хайыан көрбөккө айаннаабытын курдук айанныы турбут.